Уфалла арбасын таң күпме татысы. Телевизорны ачып җибәрсәм, бу йырны Габделфәт Сафин җырлап ята. Үзәкләргә үтеп кердилек итеп җырлый. Җырның сүзләре бик дөрес. Үземнең бала чагыма Уфалла арбасын тартып йөрегән чакларыма, уйларым белән алып китте. Аның чын йөрәге белән җырлаган җыры, күзләрдән мөлдер-мөлдер яшь агуын дәвам Иттерде. Җырны ерлап бетергинче. Безнең чор балаларына бөтенесенә туры килде дисәң дә, ялган булмас иде. Анысы гына тартыр идең дә үләнен таба алсаң. Ул вакытта безнең колхозда эшсез йорт, һәрбер йортта бозавы, сарыгы, кәҗәсе санап бетергесез. Каян инде як Нинди як кырдан үлән табасың? Саранчалар кебек кырып-җыеп бетерә идек. Башта, уф, алла арбасын тутырасың, аны үлән белән тутыргинча бөтен хәлең бетә. Алып барган суларыңны эчеп бетерәсең, ярый әни белән барган булсаң, иркәләнебрәк кайтасың. Ә инде сеңелем белән барганда, анда бөтенесе синең эстә. Ике километр ераклыкка барып, үлән белән Башта тутырасың, аннан ике километр кайтырга, әле авылга өскә таба менәргә кирәк. Өстәвенә әллә каян болыт килеп, яшенләп, дөмбердәтеп, бөтен җирне яктыртып яңгыр ява башлый. Арма, арба көпчәкләре саз белән тулып тартылмый башлый. Көч бетә, яшеннән дә куркыта, арбаны калдырып китәргә дә куркыта. Яңгыр ява, без елыйбыз. Калдырып кайтып киткәнебез хәтеремдә, киредән алып, Кайтканым хәтеремдә түгел, әниләр тешеп алгандыр инде. Ул хәзер генә урамнар, ямь-яшел кырлар, урманнар, болыннар, үлән белән тулы, чөнки сыер тотучылар әз. Авыл картаеп килә, яшьләре дә тотмый, чыгымы күп дип. Элек сыер тотмаган кеше хәлле кешегә саналмый иде. Балалары да күп булган, сыер булса тамак тук, Берсендә шулай, урак белән тары үләнен ярып ятканда, урып ятканда, бармагымны кистем. Ярасы зур да төгәл, ну, шаунап кан ага. Баштагы яулыкны ертып, бәйләп тә куйдым, туктамый гына. Нишләргә, менә бер заман, кулым белән җирне казырга тотындым, бер керәк тирәнлеге казыганмындыр, бәйләмне сетеп, Ярага туфрак коя башладым. Карыйм, кан туктый. Тагын туфрак эстим. Цемент кебек катып китте. Туфрак белән кан бергә буталып. Арбаны үлән белән тутырып кайттык. Яра төзәлде. Эзе генә калды. Туфракны яра төзәлгенчә тоттык. Тире җыйгач, үзе кубып төште, Ходай саклаган. Андый эпизодлар күп булды. Барысын да язып бетереп булмый. Арыганнар, бер утырып чәй эчергә омтыла иде. Йөгереп урамга уйнарга да чыгып китә идек. Әни генә әзрәк ял итегез дип кычкырып кала иде. Яшьлек, ни эшләсәң дә яшьлек. Көч тиз керә иде. Яфалансаң да, авыз тутырып каймагын, маен ашый идең, әнинең тәмле итеп пешергән ипиләренә яга-яга. Әни безнең ул яктан юмарт иде. Өстәлгә барысын да куя. Туйгенча ашый идек, бар да натуральный. Узды гомерләр. Бу җырны ишеткән саен күзләрдән яшь чыкмыйча калмый. Алай да, уф, алла арбасын, гер гомер буе тартасың. Бер җиңеләя ул, бер авырая, шуның өчен ул тормыш. Якты дөньяларда яшәүнең мәгънәсе ул.